Helo, Mr Mathias hefyd hyn, ac yn y fideo yma dwi'n mynd dangos chi sut i creu cronfa ddata. Mae'r cronfa ddata hyn ar gyfer blwyddyn 7 ac mae e am casglu gwybodaeth am eich cyd-ddisgyblion yn eich dosbarth cofrestru. So, mlaen â ni. Yn y fideo yma, dwi'n dangos chi sut i creu cronfa ddata Microsoft Access. Ac os dwi'n edrych fan hyn, dyma ffordd mae'n mynd i edrych ar y diwedd. So beth dwi'n mynd i wneud fan hyn nawr yw dwi'n mynd i cael hwn lawr a dachrau o'r dachrau. A'r peth gyntaf mae angen i ni wneud yw clicio botwm chwilio fan hyn a tipio mewn access. Achos y meddalwedd i ni'n mynd i defnyddio ydy cronfa ddata Microsoft Access 2010. Clico ar hwn fan hyn nawr. Nawr y peth cyntaf mae angen i ni wneud ydy arbed y cronfa ddata. So, i ni ese enw go iawn, dyw database 1, database 2 ddim yn safonol. So, Cronfa ddata dosbarth. A wedyn falle e, enwch dosbarth chi fan hyn. Nawr, dwi ddim yn jyst yn gwneud create, mae angen fi rhoi hwn mewn i folder blwyddyn 7 fi. So dwi'n clicio fan hyn, dwi'n clicio ar folder blwyddyn 7, clicio ar folder tygy'ch, a wedyn rhoi hyn mewn i folder cronfa ddata. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud ydy dwi'n creu new folder fan hyn, jyst i ddangos chi cronfa ddata a mi roedd e cronfa ddata un. Clicio fan hyn, clic dwbl, a wedyn jyst ysgrifennu OK. So, mae'r cronfa ddata yna nawr yn cael ei safio am sy'n fi'n gwasgu botwm create. So, mae'r cronfa ddata nawr wedi cael ei creu. A dyma ble i ni'n mynd i ysgrifennu gwybodaeth y pobl i gyd. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd lan i'r cornel fan hyn, achos mae angen i creu y tabl hyn nawr. So, fi'n mynd i gwasgu fyw, a wedyn dwi'n mynd i teipio mewn dosbarth fan hyn, a wedyn gwasgu OK. Nawr, dyma ble ni'n mynd i ysgrifennu y gwybodaeth i gyd. Nawr, mae'r rhes cyntaf hyn fan hyn yn dweud ID, a wedyn auto number. So, um, ni'n cadw hwnna fel ma fe. Chi'n gallu gweld yr allwedd bach fan hyn, mae hwnna'n dangos bod e'n maes allweddol. So bydd pob disgybl i ni'n teipio mewn i'r cronfa ddata yma yn cael rhif unigryw, just fel mae pob disgybl ar cronfa ddata glantaf a rhif disgybl unigryw. So, ni'n mynd i mynd mlaen nawr i teipio gweddill lan. So, y peth cyntaf sydd gyda ni fan hyn ydy enw. A wedyn mae enw yn text, sef testyn. Wedyn mae mis geni gyda ni. A wedyn mae mis geni yn testyn hefyd. Ond, dim ond 12 mis sydd, a dim ond 12 dewis sydd. So beth dwi'n mynd i wneud nawr fan hyn, a di clicio fan hyn, mynd i Lookup Wizard, a wedyn dwi'n mynd teipio mewn, I will um, type in the value that I want. Nawr, chi'n gweld, mae hwn yn cymryd bach o amser. So, i arbed amser, beth gallwn ni wneud yw just torri hwn lawr i tri llythyren. So, Ion, Chwefror, Ebrill, Mawr, Mai, me a wedyn uh, gorff ac achos chi'n cofio mai y double F yn un llythyren a fe ni'n just gwasgu enter mis gen. Nawr, os chi eisiau mynd nôl, um, chi'n gallu mynd nôl a chi'n gallu chwynegu fwy os o'ch chi eisiau. Ond fi'n mynd ddangos chi rhywbeth nes ma nawr. A fe ni'n gwasgu finish. A wedyn dwi'n mynd i wneud ysgol gynradd.

mewn. Nawr chi'n gallu gweld fan hyn, yn y mis geni, fi'n gallu dewis rhywbeth, ond os yw'r mis ddim a lawr yna, beth gallai ei wneud yw clico ar hwn fan hyn, a wedyn mis Mehefin, Gorffennaf, a wedyn Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, rhagfyr a gwasgu. So, ni wedi gorffen y cronfa data, nawr mae e lan i chi i bwydo y data i gyd mewn i'r gronfa ddata. So, hwyl am nawr, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl, jyst rhowch e lawr yn y sylwadau.